o Oz. Te Kiri Matarau Mīharo o Oz, Upoko Tuarima. Te whakaoranga i te kaitope tini. I te ohonga a Keha Toratī kua whiti mai te rā i ngā rākau, ā, kua roa hoki a tāutou e whaiwhai ana i ngā manu me ngā kērera i waho. ka noho ake ia ka tiro haere. I konā tonu te korouwehi tū tekoteko ana i tōna kokonga, whanga ana ki a ia. Me puta tātou ki te rapu wai, tā te kōtiro ki a ia. Hei aha tō hia wai? tāna uinga. E horoia ai tōku kanohi nā te pūehuehu o te huarahi, e nu ai hoki, e kore ai te parāoa e piri ki tōku korokoro. Inā te hōhā o te ao kikokiko, tā te korouwehi whai whakaaro, he mate nō tō moe, tāu kai, me tāu inu. Heoti anō he roro ōu, ā, kāti, mā te aha i te whawhewhawhe e tika ai te whakaaro. Ka wehe rātou i te kāreti, ka hīkoi rā ngā rākau kia kitea rānō tētahi puna wai mā, i reira inu ai, horoi ai, kai parakuihi ai hoki a Toratī. Ka kite ia i te paku noa o te parāoa e toe ana i te pākete. Ka mutu, ka whakawhetaitia e ia te korenga o tā te korouehi hiakai. Tā te mea, kua tata kore nei e rawaka ngā kai ki a rāua ko Tautau i te rangi nei. Mutu ana tāna kai i te hokinga tonutanga ki te ara pereki kōwhai, ka ohorere ia i te rongonga i tētahi ngunguru hōhonu e tata ana. He aha tēnā? tāna uinga kōpīpī. E aua hoki! tā te korouwehi whakahoki. Engari, e oti i a tāua te tirotiro haere. Kātahi nā, ka tae atu tētahi ngunguru anō ki ō rāua taringa, ā, i te āhua nei, nō muri kē i a rāua te oro. Ka huri rāua ka paku hīkoi rā te ngahere, mea rawa ake, ka kite a Tora Tī i tētahi mea e pīataata ana i ngā hihi o te rā i whiti atu ki waenga i ngā rākau. Ka oma ia ki reira, ka tau, kātahi ka ohorere te tangi. Kua āhua topea tētahi o ngā rākau nui, ā, i tōna taha e tū ana me tētahi toki poke i ōna ringa, ko tētahi tāne i mahia katoatia mai ki te tini, ko tōna upoko, ōna ringa me ōna waewae i tūhonohono ki tōna tinana. Engari, ka tū tekoteko pai ia, ā, nō tē taea e ia te nekeneke. He mīharotanga i te tirohanga atu a Toratī ki a ia, ā, he pēnā hoki tā te korauwehi i a tautau e auau ana, e ngau ana hoki i ngā waewae tini i mamae ai ōna niho. I ngunguru koe? te uinga a Toratī. Āe, te whakahokinga a te tāne tini. I pēnā au, kua koni atu i te tau kotahi ahau e ngunguru ana, me te aha anō kua kore au e rangona, e āwhinatia rānei. He aha tāku e āwhinatia ai koe? tāna urupuna mu ngāwari atu. Nā tana pāngia e te oropōuri i kōrerohia ai e te tāne, Tīkina tētahi kēne hinu meinga mai ki ōku pona, tāna whakautu. Kua kino te waikura tē paku neke ai au, me kua pai te whakahinutia ōku ka tere pai anō. Kei te pae i taku kāreti kitea ai e koe tētahi kēne hinu. Ka kotahi atu te omanga a Toratī ki te kāreti, kitea ai te kēne hinu. Kātahi ka hoki atu, ka āwangawanga te uinga atu, Ā, kei hea ō pona? Mātua whakahinutia taku kakī, tā te kaitope tini whakahokinga. Nā reira, ka whakahinutia e ia, me te kino hoki o te waikura i mau ai i te korou wehi te upoko tini, ka nekeneke haere kia wātea rā anō ai, nāwai i taea e te tāne me tōna kotahi te nekeneke. Ināianei whakahinutia ngā pona o ōku ringa hei tāna. Nā, ka whakahinutia e Toratī, ka koropikotia ai e te korouwehi e mahea ai te waikura, engia kua hou anō. he pūhoto matareka i puta i te kaitope tini, ā, ka whakahekea tāna toki poke ka tītaha atu ki te rākau. Te hāneanea hoki! tāna kōrero. Nō taku waikuratanga kua puritia e au tērā toki poke i runga ake nei, me te aha, kua harikoa katoa au i te whakahekenga rā anō. Ana, mēnā koe e whakahinu i ngā pona o ōku waewae, ka tika anō ahau. Nā reira, ka whakahinu rāua i ōna waewae kia wātea rā anō, ā, ka mihi anō ia ki a rāua nā te whakawāteahia ōna e rāua, he ngākau pai nōna, he whakawhetai hoki nōna. Kua tū pea au i reira mō ake tonu atu, me i kore ko kōrua, tāna kōrero. Nā konā kua ora anō au i a kōrua. He aha tā kōrua ki konei? Kua haere mātou ki te tāone kānapanapa e kitea ai te Oz mīharo tāna i whakautu ai. Ā, i tau mātou i tō wharau e pau ai te pō. He aha koe e hiahia nei kia kite i a Oz? tāna uinga. Kei te hiahia kia whakahokia au e ia ki Kānahi. ā, kei te hiahia te korauwehi kia meinga e ia ngā roro ki tōna upoko, tāna whakahokinga. Ko te āhua nei i hōhonu te whai whakaaro o te kaitope tini. Kātahi ka kī ia, E whakapae nei koe ka homai a Oz i tētahi manawa ki ahau? Āe, hei tāku, tā Toratī whakautu. Ka pēnā te ngāwari i te hoatu i ngā roro ki te korauwehi, E mea ana koe, tā te kaitope tini whakaokinga, Nā, tukuna au kia haere tahi me kōrua, ka haere hoki au ki te tāone kānapanapa tonoa ai a Oz kia āwhinatia au. Haramai te tohutohu puku kōrero, ka mutu, ka āpiti a Toratī i te pai o te haere ngatahitanga ki a ia. Nā reira, ka meinga e te kaitope tini tāna toki poke ki tōna pokohiwi. ka haere tahi ai rā te ngahere kia tae rā anō ai ki te huarahi i mahia mai ki te pereki kōwhai. I tonoa e te kaitope tini a Tora Tī, kia raua te kēne hinu ki tāna pākete. Tā te mea, hei tāna, Mēnā au e uaina, e waikura anō hoki, ka matea kinotia e au te kēne hinu. Inā hoki te waimarie o tā rātou whaihoa hou, tā te mea i muri i te tīmatanga o tō rāua haerenga, ka tae atu ki tētahi wāhi, i reira mātotoru ai te tupu o ngā rākau me ngā peka tē taea ai e te kaihora te takahī. Nā wai pēnā ka karawhiua e te kaitope tini tāna toki poke. Ka pai hoki te topenga i tere parangia ai te ara hei takahanga mā te ope. He hōhonu rawa nō Ōtorati whakaaro tē kite ai ia i tā te korouwehi tārutu ki tētahi rua, me tana taka porepore atu ki tāwāhi o te huarahi. Āna, i mate ia kia karangahia te kōtiro e whakatūngia anō ai ia. He aha koe e tētahi āwhio ai i te rua? te uinga a te kaitope tini. He iti nō tōku mōhiotanga te uruparenga harikoa a te korouwehi. Kua opurua taku upoko ki te hei neha koi au e tonoa i a Oz kia homai etahi roro. A, kei te marama, ta te kaitope tini. Heoti ano ehara i te mea ko nga roro te mutunga ke mai o te pai. He roro ou? te patai a te korouwehi. E kao kua kau tahanga katoa taku upoko, te whakautu a te kaitope. Engari he wa ona he roro oku he manawa hoki, nā reira, he whakamātau nāku i tērā takirua, kua nui kē atu taku hiahia ki te manawa. He aha ai? tā te koroiwehi. Māku taku pakiwaitara e kōrero, mā tēnā koe e mōhio. Nā reira, i a rātou e hīkoi ana rā te ngahere, ka kōrerohia e te kaitope tini tēnei pakiwaitara. He uri au nō tētahi kaitope, nāna ngā rākau i te ngahere i tope, nāna hoki te wahie i hoko atu hei oranga mōna. Ka pakeke ana au, ko au hoki hei kaitope. Ā, mate ana taku matua, ka manaakitia taku whaea e au, kia hemo rānō hoki ko ia. Kātahi ka whakatau au, mahue kē mai ana ki te noho taratahi, ka moea kētia tētahi kei mokemoke ahau. tērā tētahi o ngā hine tauwhena he ātaahua rawa atu nōna, ka pura ōku whatu, ka mau te ngākau i a ia. Ko tāna he kī taurangi mai, ka moea māua hei taku whāinga pūtea e mahia mai ai tētahi whare pai ake mōna. Nā konā i kaha mārika ai tāku whakapeto ngoi. Engari ka noho tahi te hine rāua ko tētahi kuia kāore i hiahia kia moea ia e wai ake nei. He māngere nōna, he hiahia hoki nōna kia noho mai te hine e tunu ai ngā kai, e pōkai ai hoki te whāriki. Nā reira, ka toro atu te kuia nā ki te hine matarau kino o te rāwhiti, ka kī ai, ka rua ngā hipi, ka kotahi hoki tekau māna mēnā ia e whakahōtaetae i te moenga. Nā tēnā i mākutu ai te hine matarau kino i taku toki poke, ā, i tētahi rangi, nōku e tope haere ana, he mānukanuka nōku i te tere whai i te whare hou me tāku wahine hou, ka makere iho te toki, ka poroa tōku waewae mauī. Hei tāku, koia tēnei ko te mutunga kē mai o te hēmanawa. Tā te mea i mōhio au e kore te tāne waewae kotahi e kairangi hei kaitope, Nā reira ka toro au ki tētahi tini me te. Ka tonoa ai tāna mahi mai i tētahi waewae tini hou mōku. Ka waia ana au ki te waewae, ka pai rawa atu! Engari, ka riri te hine matarau kino i āku mahi. He kī taurangi nāna ki te kuia mō te korenga ōku e moe ki te hine tauwhena waewae ā. I taku topetopenga anō, ka makere anō taku toki poke. ka poroa taku waewae matau. Ka haere anō au ki te tini mete, ā, ka mahia mai anō e ia tētahi waewae tini mōku. I muri i tēnei, ka topea putuputungia hoki ōku ringa ki tēnei toki poke, engari, kīhai i paku pāngia au, he whakakapi nāku i hēnā ki ngā mea tini. Nā te hine matarau kino i makere iho ai te toki poke i poroa ai tōku upoko. ā, mātāmua mai ka pōhēhē au ko tēnā te mutunga mai o ōku. Heoti anō ka haramai te tini me te ka mahia mai tētahi upoko hou mōku ki te tini. Pēnei au kua puta tōku ihu i ngā karawhiunga a te hine matarau kino. Nā whai anō ka kino kē atu taku whakapeto ngoi. Engari tērā pōhēhē tērā, nāwai ka tūkino kē atu taku hoariri. ka toko ake tētahi whakaaro hou i a ia e tineia ai tōku aroha ki tāku wahine tauwhena ātaahua, arā, ka makere anō taku toki poke, ā, ka māripitia taku tinana, ka haurua te wāhi a ōku, āna ka haramai te tinimete kia mahia mai tētahi tinana tini mōku. Nā ngā honohononga i whakaita ai ōku ringa me ōku waewae me tōku upoko ki te tinana, e pai anō ai taku nekeneke haere. Engari tonu kua kore tōku manawa. Nā konā i kore ai tōku aroha tonu ki te hine tauwhena. Me te aha, kīhai paku aha ki ahau te moea rānei ōna e au. Haini pea ia e noho tonu nei me te kuia, tāria ana taku whakaipoipo i a ia. I pērā rawa te wheriko o taku tinana i ngā hihi o te rā i kūkupa ai te poho, ā, kīhai i aha ki ahau mehemea i makere atu taku toki poke, tā te mea tē taea te poro i ahau. Kotahi anake te mōreareatanga, ko te waikuratia o ōku hononga, engari he kēne hinu i waiho i tōku kāreti, ā, i whakahinu ahau i ahau anō ina matea ana. heoti anō tērā tētahi rangi ka wareware tēnei i ahau. Me te aha, i te uaina ōku e te āwhā, i mua hoki i te whakaaro ake ki te mōreareatanga o ōku hononga e waikura ana, kua mate kē au ki te tū tekoteko i te ngahere kia tae rānō mai ai koe. Te mōrihariha hoki o tēnā. Engari, i te tau kotahi i tū ai au i reira, ka whai wā au ki te whakaaro ki te ngaromanga nui katoa o tōku ao, arā, ki tōku manawa tamō. Nō te mau o taku ngākau, kāhore he tāne i harikoa ake i ahau i te ao, engari e taea e te tangata te aroha me kua kore he manawa. Nā reira au e mate nei ki te tono i tētahi i a Oz. Mēnā ia e homai, ka hoki au ki te hine tauwhena moea ai ia. Ka tino ngahau atu a Toratī rāua ko Te Korouwehi ki te kōrero a te kaitope tini. Ka mutu, kua mōhio rāua ki tōna āwangawanga mō te whai manawa hou. Ahakoa tonu tā Te Korouwehi, ka tonua tonutia e au ngā roro, mahue kē ko te manawa. He kore nō te poroheahea e mōhio ki tō te manawa. He manawa mōku, te whakahoki a te kaitope tini, tā te mea e kore te tangata e harikoa i ngā roro, ā, i tēnei ao, kāore he painga ake i te harikoatanga, kāore a Toratī i kī i tētahi mea, he raruraru nōna i te mōhio ko tēhea o ōna hoa e rua e tika ana, nā, ka whakatau ia, ina oti i a ia te waihape ki Kānahi me Whaea Emma, hei aha noa māna mēnā rānei kāore o te kaitope roro, o te korou wehi manawa rānei, mēnā rānei rāua e whai i tā rāua e kōingo nei. Ko tāna e āwangawanga tonu nei, ko te tata pau o te parāoa. Me te aha anō, ka pau te pākete i te kainga kotahitanga noa iho a rāua ko Tautau. E mea ana, kāore te kai tope rāua ko te korouehi e kai i te paku aha. Engari kāore tōna tinana i mahia mai ki te tini, ki te hei rānei. Ka mutu,